Ya rastî fokusa vê seredanê wate xala sereke ya vê seredanê ne meseleya rêya geşepêdan û meseleya bazirganî ye. Bêguman Iraq berdewam ji bo Tirkiyê bazareke girîng e. Peywendiyên cidî yên Iraqê bi şêveyeke giştî Herêma Kurdistanê Iraqê yên bazirganî digel Tirkiyê hene. Lê ev seredane zêdetir ji bo gotûbêjkirina Rewşên siyasî û her wiha emniyet û asayîşê ne bi taybetî hindek xalên nû hene ku pêwîst e Enqera di gel Bexdayê gotûbêj bike. Yek ji wan ev e ku Enqera dixwaze Şam û Bexdayê nêzîkê hev du bike ji ber ku niha Tirkiye xwe weka hîmayetkarekê Şamê dibîne. Zêdetir tesîra vê li ser Şamê heye. Dixwaze ku rêyên ciddîtir û zêdetir yên diplomatîk peyda bike ji bo ku peywendiyên Şamê, hikûmeta nû ya Sûriyê di gel. Welatên derdorê baş bibin, yek ji wan jî Êraq e. Ji ber wê çendê seredana Hakan Fîdan li Tirkiyê li gorî çavkaniyên diplomatîk jî zêde bi aliyê xwe yê bazirganî ve nahête gotûbêjkirin. Zêdetir mesele dosyayên emniyet û asayîşê û geşedanên diyên navçeyên e. Lê weke me got meseleya bazirganiyê her dema ku navê Êraq û Tirkiyê bê kêleka hevdu. Eger hûn hema ji xelkekî am li ser cadê jî bipirsin yekser Pare û bazirganî tê fikira xelkî çima ji ber ku qebareyekî baş yê bazirganiyê di navbera her du aliyan de hene. Meseleya rêya geşepêdanê biryare ku rojên pêşiya me her çende ku bernameya wê ya fermî nehatiye diyarkirin lê rojên pêşiya me şandek ji Wezareta Bazirganiya Tirkiyê biryare ku seredana Bexdayê bike piştî vê hevdîtina ser û Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan dûre jî şandeke Wezareta Bazirganî dê bêrt bo Bexdayê veke me got heta niha bername nehatiye ragihandin lê pêşbînî tê kirin ku di nava yek du hefteyên pêşiya me de şandek bêt bo Bexdayê. Mesele çi ye ji bo Tirkiyeyê? Mesele bêguman tenê bazirganîn ye. Hindek stratejiyên nû yên Tirkiyeyê jî di vê meselê de hene. Hindek kompanyayên Tirkiyê hene. Hindek alî dibêjin sî û pênc kompanya hene. Her çend e ku heta niha bi fermî nav û û naverokên van kompanî nehatine ragihandin lê sî û pênc kompanî weke konsorsîyom ji ber ku plana vê rêkê danana vê rêkê ne tenê di bin erkê Iraq û Tirkiyê de ye hundek welatên dî weke konsorsîyom di vê projeyê de cî digirin. Behs ev e ku sî û pênc kompanîyên Tirkiyê jî dê di vê konsorsîyomê de cî bigirin û ji bo vê yekê jî îro Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan dê li Bexdayê hundek danûstandinan bike. Em careke dîke behsa amaran bikin ji ber ku me got yanî qebareyekî cidî heye niha kompanyayên Tirkiyê yên belînderî taybetî yên bînasaziyê derdora hezar û sed û yanzdeh proje wergirtine, beşek ji wan temam kirine, beşek ji wan berdewam in. Qebareyê van projen dige sî û pênc milyar dolaran wate tenê kompanyayên belênderî yên mitayidî li Iraqê derdora sî û pênc milyar dolar Kar kirine û karê wan berdewam e. Sala du hezar û bîst û sê ez ê dest pê bikim ji ber ku sala du hezar û bîst û sê ji bo sala du hezar û bîst û çar ê guhertineke ber bi çav hebûye di mesela hawarde û hinardeyê de wate a li gora bazirganî de sala du hezar û bîst û sê hinardeya Tirkiyeyê duwazdeh point heşt milyar dolar bû hawardeya vê yek point pênc milyar dolar bi giştî çardeh point sê milyar dolar qebareyekê bazirganî di navbera herdu waliyan de hebûye di her Heşt mehên destpêkê yên sala du hezar û bîst û çarê hem hawarde hem hinarde zêde bûye. Wate sala du hezar û bîst û çarê e li gorî sala du hezar û bîst û sê rewş baştir bûye. Bû nimûne hinarde ji sedê heşt point neh keşepêdan hebûye. Hawarde dîsa derdora sî ji sedê A geşepeydan hebûye wate geşe kiriye. Em dubare bikin ku yanî fokusa vê seredanê bêguman em meseleya bazirganiyê nîne lê ajansên Tirkiyeyê behsa qebareyê bîst milyar dolar bazirganiyê dikin û weke plan jî her du aliyan ji bo xwe armancek hedefek danane ku heta daviya sala du hezar û bîst û pêncê wate daviya îsal qebareyê bazirganiyê nêzîkî sîh milyar dolaran bibe. Her çend ku ev amarên ber destê min dûr in ji wê Armancê lê belê hewl ji bo vê yekê tê tedan. Bêguman girîng e di aliyê xwe yê bazirganî û gotûbêjin li ser rêya geşepêdanê jî ji bo Hakan Fîdan girîng in lê di meseleya bazirganî de weke me got hevdîtinên girîng, danûstandinên girîng dê rojên pêşiya me piştî hatina şandek ji Wezareta Bazirganiyê bibine rojeveke sereke. Niha zêdetir weke me got li ser stratejiyên emniyet û asayîşê Hakan Fîdan